xɔ kekekekekeŋ nye ɔge mia la ɖe ɔto ɖe ɔte si ɔto ɖe te gawo to be ame yiwo katã katã katã ɖe ɖaŋu etsi ava nya koa eva ko nu eva se va ao mawu nana gbe dzidzi wo ta tsi eyi nyigba na xɔ. akpɛlɛ ɖo ɖi la. eye mɛ mawu gã mɛ yɔ nyigba dziwe tsia le wọn hã.

Eye meyɔ mia me yewo tɔgbi ɖawo katã abe ame yewo tɔgbi ta ni. Meyɔ wo ɖa ƒo kpoe nye kpoea, nye tsa vɔ lo nava ƒo egba kekekem ne mi. Eye meyɔ kɔvi bɔwe tsia dze, meyɔ wo ɖa nava ƒo egbea ne mi kekekem. Eye meyɔ mia me yewo tɔgbi ko se gi eƒo nu edo ba ziwo me yi ki magani nya. Meyɔ wo ɖa, eye meyɔ meyɔ wo kple wò ŋkɔa, eye meyɔ wo kple. Megaxɔwo katãkatãkatã kple xɔmekpesuwo katãkatã me yo woava xo tse na mí kekeŋ kple ƒuƒoƒo kple trenu woava xo tse na mí kekeŋ. Eye meyɔ mía me tɔgbi atipo ɖukple atipo ebe ɖua tse atse te ebe atipo nu dzu nɔ na dzu nɔ ya yewo nu. Meyɔ wo ɖa nava me tɔgbi sugbɔ meyɔ mi eye meyɔ mi ko meyɔ mi kple mi ŋgɔwo kple mi wo axɔmekpesuwo katãkatã. Miaƒe trenu ƒe nu nava kekekeŋ. Eye menyɔ mia me yotɔ mi ko mi fia Milo matsɔ vɔ na. Ebe du ma sa me ŋu zɔ̃. Etɔ ɖe ga le ŋgɔ. Eblo ʋe. Eblo nya ge ʋu ʋu nya tso. Wofo tu foli fo toto me ga go vɔ ɖe dze ɖa be ɖa dam ɖe viwo mi basa. Meyɔ wo. Eye meyɔ wo meyɔ wo kple ŋgɔ. Eye meyɔ wo kple hɔme kɔ suwo katã katã katã. Eo trenu ƒe nu nava kekekeŋ. Eye menyɔ mia. Woyɔ ʋadedziwo katãkatã le woe balɔ gbɔ me nyanyɔ, manyɔmanyɔ, hoziwo, anyiwo, ablɔ, trɔnɔgbadzɛwo, godowo, meyo mi katãkatã miava se gba kekekem ne mi. Eye meyɔ mia, emeyo tɔgbi akaba gbadagbada vo evɔ le ta gbe du me yo. Eye meyo zɔ baba vo zɔ me da tɔn woƒe ameke le ge meke dro ke. Meyɔ wo ɖa, eye meyɔ, meyɔ wo kple wo ŋgɔ, meyɔ wo kple xɔmekɔsuwo katãkatã, wo tre nuwo, tre nuwo ƒe. Aɖem na va kekekeŋ. Eye meyɔ nye meyɔ tɔgbi gama tso ma dzesi. Ne kpɔ trɔ na be nɔe. Ne kpo nɔ na ba tsoe. Meyɔ wo ɖa. Meyɔ wo kple ŋgɔ. Eye meyɔ wo kple xɔmekɔ su wo kata kata kata. O tre nu ƒe eh, tre nu na va kekekeŋ. Gaya ɖo mie le fia ɖe nya tso gba yi mawu me. Ato ɖiɖi ɔvi na mi kekekeŋ. Eye meyɔ mie meyɔ tɔgbi awu si wo kpata ʋã. Ebe ne trɔ xa yi fɔ ne dze ŋa yi fɔ nu.

Meyɔ tɔgbi grigri dzo kpoto machine keni meyɔ wo ɖa eye meyɔ meyɔ wo kple wò ŋgɔa eye meyɔ wo kplɔ hame kɔsuwo katã katã katã meyɔ na yɔ afriku meyɔ eye meyɔ mama bate meyɔ yɔ kple meyɔ mi kple miyɔ hame kɔsuwo katã katã mi ava se gba kekeke na mi meyɔ tɔgbi baru nta sese kpala enye wo me nuveve meyɔ wo ɖa eye meyɔ a meyɔ wo kple

Eye meyɔ kple ŋgɔ, meyɔ kple hɔmekɔsuwo katatatata, woƒe aɖeŋ nava, woƒe trenu nava kekekem. Eye meyɔ mia, emeyɔ tɔgbi agbe tsi ma ŋe kpa, meyɔ wo ɖa, eye meyɔ kple ŋgɔ, meyɔ go mi, mava ƒo gba kekekem kple mia hɔmekɔsuwo katakatakata. Eye meyɔ mia, meyɔ aʋadetsiwo katatakata le klɔbɔ ʋalɔgɔme, mianya wo. manyɔmanyɔ, hoziwo, mekplɔ pa o, meyɔ mi ɖa, anya meyɔ mi, nyamiwo kata kata wɔ zi wɔ da nya kpokpɔ dzi ko meyɔ mi kata kata kata, yava xo egba na mi kekekeŋ, sɛbɛri. Eye meyɔ mia, meyɔ lotsu, tɔgbi lotsu, meyɔ, tɔgbi ma kpɔa, meyɔ mi, eye meyɔ mi kpɔa, badeziwo kata kata le seva, Kɔ me yo nyɔ mi katakata kple miɔ meganxo kple miwo ŋgo ɔ va se gba na mi kekekeke. Mama ya me yɔ ra na va se egba na mi kekekeke. Ao vavãe, eke tsa mi ahɔ ke. A Yɔ tɔ gbe se ge. Atsi me ha tsi ne o, me yɔ wo ɖa. Eye me yɔ koko daga gali me ku mo me yɔ o. Me yɔ tso kata me kata ɖe ɖevi wo kɔ me ma tsi fia be yɛ kɔ ye be kpe ga ye kɔ ga dzoe. Me yɔ babra ku, me yɔ mi. Eye me yɔ kɔmi ga wɔ nya, me yɔ mi. Nyamega xowo kata kata le nya ko doa ɖe te ko me yɔ mi kekeŋ. Eye meyɔ wò fia ta, meyɔ mí ɖa, nye amegãxoe nu koŋ kɔ meyɔ mí katakata. Nye amegãxoe katakata nu se va, esɔ gedu ge meyɔ mí ɖa, míɔna miava se gba ne se va doa kekekeŋ, eye nyakpotɔwo na si be vavãe, meɖi gba ɖe o ɖi gba ɖe, meɖi gba ɖe o ɖi gba ɖe, meɖi gba ɖe o ɖi gba ɖe hegbɔe tɔ ame la be nya ko aʋanuwo tɔ ko nu e se va. Wobɛ ba vɛn eh, dzɔnu nyɛ ba dzɔnu yo dzi, wɛtsi ya ba ɖe fu, eƒe bla ve kple vɔwo ya, etsi mele nya ko do mo, yo ku kɔkɔe kum le tsi nya, na mi yi ka gblala nu ko ba tsi akpa me, na mi yi ka gblala nu ko ba tsi akpa me, gake an, NDC tɔwo va, egba.

Ikɔ nye nu, ɖo mlɔ nye zã ɖe, ɖo ku drɔe ɖe, wònye drɔe vivi. Woƒe dɔwɔƒewo yi ŋgɔ akpɔ ŋgɔ yi keŋkeŋkeŋ. Míwo fiawo katã, katã, katã èle dua me kɔa? Wo katã, katã enu nesɔ na wo. Woƒe nyanya nye nya ɖeka, le dua ɖe yi ŋgɔ. Yevukutɛ ŋuti ɖi, ɖeviwo le suku ɖe. Ao, wokpe ɖe ɖeviwo ŋu. Ɖeviwo katã nade ŋgɔ wo ɖo tse mía xɔ. Kpɔe. Nyameo, manɔ mɔ dome nunye na ɖe nyɔ dzɔge nye xɔ gale nye te na va xɔ dzɔge kekekeke. Kpɔe, ahɛa ke to to nya ha na ma ɖe anu vivi dzi me be tsia wo mɔ na nya ko se va ko nu ao ne mi wo kɔ fã ehe nya kɔe.

Aze fiawo dzi, aze nunɔlawo katã katã le ŋgɔ tsia va, aze nyakodua katã katã yome. Eva akɔme na mi gogogogogo, gake miwo ketɔ etre ne tso wo. Yo akpe, miawo miawo miatɔ kpa ɖeka. Ago, ago, Miawo tɔgbui Baru ƒe ƒomea agɔ dom. Nya ma kawoe agɔ dom? Miawo tɔgbui Baru ƒe ƒomea agɔ dom. Nya kae wòdzɔe? Miawo tɔrɔ tɔgbui ŋkume ŋdi kanya ya ko agɔ do me. Aa, nedzɔ mía tɔ ɖe edua ŋu. Enye yi be, ŋkeke aɖewo va yi, anya ko dua etsi konyi fam. Ke fia ke woƒo tsia la, ele tɔgbi baɖu ƒe anyigba dzi. O wova dze tɔgbi baɖu dzi be yewo dzi be yewoa ga gbugbɔ atrɔ asi le etsia ŋu ne dzuɔ. O tɔgbi baɖu me gbe o elɔ̃ kpɔ egbea mí kpɔ tsi fafa tɔgbi baɖu kpɔ tsi fafa kple aha kɔkɔm na be makɔ nu nakɔ ne baɖu ƒe doɔ. be miawo ke mianɔ afii agbã ɔdefia to adze ga to. Yo mesi maxoe makɔ ne tɔgbiawo ne ɖiɖi ava ɖi ɔ keke ɖe mia kata mia me akpe. Eku ma ƒu mɔ si o dɔ ma ƒu mɔ si o sia ne gbe ɖa gbe ɖa gbe atse no sia. Wo kplɔ ƒe kɔ kata.